Garei pasi pasi ipapo, hapana anofamba, gara pasi pauri ipapo. Mozambique pakakarwa chokutanga ndinoda kukwazisai mose maungana mabasa ramwari chiti munashambe makereke nemabhuranji nema noutungamiriri hwenyu ndinokukwazisai muna sharero ruwadzano arero majivhisi arero wapfuya mazvita ndinoda kukwazisa vatungamiriri wari pamberi pangu ndisingazviite mutsvene mukati mamasikati ano ndinofara kuve pano e, tichipendera basa redu ndinofara kuti tinotarisira kuti taringana Kana pano asati wasvikawo asi pari zvino taringana mabhuranji nemakereke ose apo hariroya pane randisina kunzwa zvakanaka ndinasvika here pano paseri panapa panonzi pani ndakangonzwa nomakuwa uri mukati menyika ine mozambique ah, pakabatana nepahonda apa Handina kuridzwa kuti rasvika here iro. Haleluya. Tinotenda mashoko ose abatwa nzvimbo ino. Tinoda kuti Vataura watungamiri wenyika watitsika masikati ano ndofunga makuseni ndamboti bate batei zvimwe zvacho zvinoita kuti sangano ramwari riende mberi asi muprista wangu anditaurira kuti dzokerai kwakare pakutanga kwenyu dzabva dzauya nedzimbo dzacho ndikati regede dzimbo dziye ngadzisumuke dzabva dzauya mumusoro tikati ngadzitombotoita nzwisa mbichana kudzokera kwakare ndabva ndauya zvekare tine masoko ari kuna isaya 55 ndabva ndafunga futi kudzokuuya kutangisa basa kwatakaita Taifamba sei? Amen. Dzimwe nguva tinganzwisise, tingangorega kupanduka panduka. Ah, haulume kana ukapanduka munzvimbo ino madzishaisa mmoji ndoakiya dhorawo kuti hatikupe nguva yacho yekuti chimboendawo namatirawo saka izvozvo zvinoda kukudzwa ngatichidzokai pana mwari tishandire mwari mumwe nemumwe nebasa rake mumwe nemumwe nenzvimbo yake kuti satani anyari saka ndikuda kuti masoko ari kuna isaya 55 ndipoti werengei zvishomanana ndipinde pane imwe program amen tiruma
Mashoko matsvene kubva kubhuku ramuprofita Isaya chitsauko makumi mashanu neshanu kubva pandima yekutanga Isaya 55 kubva pa 1 vhesi musoro shoko uripo unoti Mwari anopa nyasha dzake.
Musoro weshoko wokudzokera kwandaita kumashure uri kutaura kuti Mwari wanopa nyasha dzavo kuzvakazarurwa. Tiruma. Pa 1 vhesi 9 Imi mose mune nyota, huyai heino mvura, huyai zvenyu kunyange musina mari. Haleluya!
Nhai imi vamadzibaba, nhai imi vanamai, nhai imi vasikana, nhai imi vakomana. Shoko rataura kuti mune nyota here? Yeinomvura kuzvakazarurwa zvomweya. Ndozvivano asina mazino. Vanoda kupona vapona.

Uyai mutore waini nemukaka musina mari. Thank you. Munoparadzirei mari yenyu pane zvinhu zvisingabatsiri? Ndatodzwa panapa kuti pane ane mbashto dzokuda kumbashitwa mumwe pabasa raMwari. Ezekinotisaurireiwo vachakuwengai muchaenda kumajeri nekuda kwebasa raMwari. Zvanzi munoparadzirei iko vapadza muchaenda kotora mubati bani

Zvino zvanzi chidzokerai kuna Mwari, muite basa raMwari pasina kufungidzira kuti ndikaenda kumba kwamai Chipo wachandipa mudhaka pwe. Izvozvi ndakutohuta kuti ndikaenda kumba kwani wachandiuraya. Munamata haichafambi. Pfira kakomba nhasi upfushire. Tikakusecha tikakubata tinokisa banga. Nokuti uda kuuraya vanhu vakawanda vari kuita basa raMwari. Kana Jesu akatora waitengesa akazvambura. Inini ndinokuzvambura ndobva ndatsenga nenziyo yacho ndobva ndaimedza. Wobva asara usina nzewe nopanobata chimasika hapana. Zvaitika! Vanotenda zvaitika! Chidaidzira kuti asara kumba next time tobuda pano.

Mukaona vana mai izvozvizvi havachakwani mumakomo waipinda sentani but iye zvine zvakupinda tiri kudya kusina mabhonzo netumafuta tune oiri kiri kune kirimora amen zvakazarurwa hakuna munhu akaondoroka zvakazarurwa hakuna munhu asinga uchitopinda umuchete unofanira kufuta kutadza ndaona vanhu vachitadza kukwana paka vakadoka kuku vachiita kutatamuka kuita kunge kiti kuti wakwana apa ndobva ndaziva kuti Wana baba muri kufidha wana mai. Haleluya! Baba chaiwo chaiwo wanoti ndebvu anoonekwa nokufidha mai vachifutunuka. Baba chaiwo wanoonekwa nokutambirwa namai vachihakiwa. Ndadzokera kwangu kekare. kana ukandiwenga newo mese ndinokudai zvanzi dzokerai kuna mwari mudye mukaka neudyi zvisingatengwe nomari muri kuparadziraiko mari yenyu muchienda kutsvaga zvisingaguti sedumbu amen handikuendesei mberi ndoda kukusiira ipapo chisveru kuti kana pane munhu asiri kuda kutenga mukaka nouchi patichapinda umwe unofanira kuzvireurira ubva watotsveta zvachose izvezvi pane bhegi iro ndiri kunzwa riri kunuhwa watikoro ndoenda koritora ndoenda koritora

Ndoda wana wanofara kuti urwere hupere, kutambura kupere. Hatisi hatisi manhingi isusu mamwazhi anonamata akamira kudai, handisi kuashora, ndizvo wakapuwa naMwari. Isusu kwedu kutorohwa ngoma woshatuka wopora zvanzi ndiridzirei ngoma nemutingirowana nembira nehosho zvinorira ndizvo takateedzera izvozvo saka musatishore kutamba kwedu tinopona hatirware rware makamboona ndichirwa ndichinyengetererwa kundorapwa rapwa ko ndinopona nei today dangerous gabriel uye undirape ndobva ndaenda pashawa ndobva ndavhura shawa ndiri kure senguva ine chando ndovhura ndiri kure pa ndobva ndasvetsvukira ipapo so mweya watodzika ndatogachira kupona iwe unosunga ura kusunga ura wakupinda mumvura kusunga ura kubatana guvhu nemusana kuita kunge mabatani ebhurauzi rekurwadzana taurai mairi ndoda kugara pasi
uyai muteerere zvandinoreva murarame yes ndichaita chitenderano nemi chinogara chiripo nariini yes ndichikudai sokuda kwandakaita dhavhidha hareruya
ndinokudai wana wamwari but anoita mabasa anonyadzisa asingaite zvakanaka haa ah. kana nzeve yake haindinakire kuidya mwari wekudenga wakuitirai zvakanaka nhasi ndinokudai chaka zvakanyanyisa ndosaka ndiri kuuya kumabvazuva ndichiti shoko ramwari munamhati munanzani kupuwe basa ramwari ngariende mberi kuda kunzwa kuti ndikuenda mberi kwete kungogarira maoko kana pfungwa makapuwa pfungwa namwari dzokuita basa ramwari bvisai godo Ruwengo, zvimwe zvese zvinonyadzisa zvakataurwa neziteteguru redu iri kuti basa raMwari riende mberi. Musatarisire kuti inini kana kuti muprofita, iwewe samufundisi ipapo unotendeutsa vanhu uchiendesa mberi kuJorodhani uchiita zvinhu zvese, wozongoti baba Gabhu uyai muone mhuri yaapano basa ramwari raenda mberi kuda akaenda kubheira famba vanhu vasingazive kubheira wanoda kusvika ikoko
vanhu watoriko asi chinoita ngechekuti ndanga aprofita pechivheneka kuti pane amwe ari kuitirana godo ngenyaya yebasa saka pamusika kutaura chokwadi nofunga kuti ari kugara manika kana area yekuno kwezamozambique Pamusikano paziya kuti ah, zvinhu zviri kuitika kana inini wacho kundodai ndiri mukwakwa kushinga. Amen. Ndizvo. Amen.
Ndine shungu dzokuti basa raMwari riendeke chisingapopote. Panguva iyo munopopota ngirozi inobva yatifuratira ndotoita kunge chitunha. Ndiri mbato yokubata simbi inopisa handitye. but manje mukataura taura nokupfopota zvisina hunhu hungu mwari inotiza urwere hwowanda totoita fanike tisiri kunamata isu tichinamata tichitsanya tichiita zvipi nezvipi zvatiri kuita kuti basa ramwari riende mberi ngatibatanei mozambiki nezimbabwe ngatibatanei tishandire pamwe chete aita zvisiri izvo ngatimurumeise mhamhazi kana akaenda hatirwareba nokuti ari kutikanganisa kunamata kwakanaka amen amen mai mai sumuka imi avo ari padhuza ngavasumuka avo avo ehe sumukai amen muda kuti munzwe maiwa wavo kuti chii chakaitika pawavo kuti wazopfeke ngirozi teerera u taurai
chekutanga ndiri kumba uko ndakarwara imanhoyo inini ndakarwara negumbo asi ndarwara negumbo ndakabatsirwa makawanda chingondinetsa asi rimwe rezuva ndakarara ndakarota ndichinzi uri kutambudzikirei kune chechi inonzi zvakazarurwa zvomweya asi ndiri upenyu hwangu ndakagara pamutare kwenguva yakareba handina kuta ndamboizwa chechi ndakatsvaga ndikaishaya ndikasvika pakuenda payoutube ndikagugula ndobva ndaona mazakazarurwa akawanda ndobva ndati aiwa ini ndakazi ine ngoma nehosho ndobva ndakutarisa mamwe mavhidhiyo anga arimo ndobva ndaiona ndaiona kuti nditsvage munhu kuti ndobatira papi ndakashaya ndobva ndaisa mumagurupu andiri hapana munhu akandidini akaiziva vamwe aitaura zvavanoda vamwe akati yowe yakabvepi asi ngeyemashawi zvakazodii ndikati kana yakaita yemashawi ndiye ndiri kutsvaga pakazoita umwe murume ari mugurupu remwe ratiri ndobva azoti aiwa maka chechi iyi iri muno mamutare ndikati kupi zvikanzi padanga mvura ten of padanga mvura ten of pandinopfura mazuva mazhinji ndikamboenda kugmb ndichiitsvaga ndikaishaya ndikasvika paa nemadzibaba ndobva ndambotambirwapo ndoona zviripo wacho handizvo ndikaenda kune imwe yainzi kusangana kwemweya kugmp ndasvika ipo papo ndibvo ndaona hapana ngoma hapana hosho ndikati a ah, yaisiyoba saka murume uyo ndobva azondipa nhamba zvikanzi aa ah, fona panhamba idzi ndobva ndafona nhamba dzenyu ndikati ndirura nhamba dze one chero munhu kati munhu watinoziva umwe munhu kuchipembere saka ndakashaya kuchipembere wandakabata ndobva ndazopuhwa nhamba yekamwe kamusikana ana mai wakashaika waipinda chechi iyi asi mai awa ndakavaziva kwenguva yakareba asi ndisingazivi kuti anopinda chechi iyi ndobva andipa nhamba mwana uya ndikati inini ndoda nhamba yabishopu amwe wese awa toda nhamba yabishop kana kuti yamai mwana ndobvani panhamba dzese dziri two ndobva ndatanga kufona foni nhamba yamama mama ndobva wandidaira ndopanga pachienda vanhu kwa kwadc saka ndakabva ndaenda kobatikana nebasa mukadzi andoda kuchinjana naye anga andana muti ah, iwe ndine kwandoda kuenda handina muta kuti kuchechi muzondipupurirawo muzondiregererawo ndakanyepa ipopo ndikati ndida kuenda kurufu nokuti anhu anotya rufu zvikazi horit ndosara ndichiitira chibasa kuma kwaedza makuseni ndikati ndakugadzirira ka zvanza ah, ndarwara ndiye mukadzi uyu saka vanhu vanga vatogadzirira kuenda kupi kwadc iri vanazofona kuna baba mudhara ra handichakwanisi kuuya ba ndabatikana nei nebasa asi pamweya ndako kuchechi kwamuri kuenda ikoko heni ndakazobata mama mama ndobva wazonipa house number ndobva ndaenda kudanga mvura ndikati ndinoda kuenda one on one ndinoda kuona bishop ndinoda kuabvunza kuti ndiyo here chechi yandakapuhwa muhope ndichingosvika pagedhi ndichiona baba hana yangu ndakarohwa nehana ndikati apa ndipo pandapinda baba vakanditora vakanditsanangurira zvakadai zvikadai zvikadai zvikadai ndapinda ndikaona mama mama vakanditsanangurira aya ah, mama inini ndakatopinda kare muchechi yezvakazaruka ndaipinda roma ndiyo ndaipinda asi pandakapinda ndikubva ndanda pachechi apo ndakakuti ayo iyi ndiyo chechi yangu iyi kana zviite sei ndaamo ndofunga mama ndakavataura zvakwana mama inini aa ah, ah, zvekuroma handichadi Ndio church yandakuda ipo because ndio mandiri kuzwa kuti ndio mandinofanira kunga ndiri. Amen. Ndese ndinozvisiya kuti hosho ndo zvandinofarira kana mukandiridzira hosho ndobva ndazwara kumanyukunyuku nengoma ndiri muna shechiti haleluya kukurai mukuone zvakawanda kuno wari kure so wari kugugura wari kutitsvaga saka kutitsvaga uko wanoita kana tisina mari hakuna kwatinoenda ndiri kutaura ndiri pano pakakarwe kuti kana tisina mari hakuna kwatinoenda tinongoramba tichingotenderera paimbesa pakakarwe paimbesa pakakarwa uko kuno wani wari kushupika kuti towaona kupiwanavo asi regai ndibva ndatipedzisa ndichiti warume mukazviita futi next time zvemenge muchiita kunge honye dziri pandiwo yemombe apa panguva yasvika watungamirira paka shuwa shuwa dai marara makwa kupenharonga nhasi netsoka ndaiita foromi kudaiwo wakuru wako watotiona iwe zviri kuita munhu panzvimbo yekuti uchangamuke se kuratidza kuti wakapona choke tambodza sadzambodza rabikwa notuwana tudiki ndati ndizvitaure zvandibatabata sterekapo tiri kuti pindai mugiraundi kambani iyi haidi pavanhu vasina makumbo manzwa kambani yezvakazarurwa haidi vanhu vasina makumbo kambani yezvakazarurwa ine makumbo kana kuti ten mamwe mberi mamwe kumashure asazongorora kuti ukasike kusvika panzvimbo okay ndatopedza ndatosununguka kuti ndipinde maata ndisina chigumbu ichocho nokuti ndingadambuke makumbo izvo ndoda vanhu vakachangamuka kana vakapisa makuseniseni 5 lita emvura uite wekeup seuyo mazvita kuteerera ishungu dzokuda zvakanaka wasingade zvakanaka wakagara kuseri kwemusasa wanoda zvakanaka wari mukati saka zvanzi chidyai zvinopodza ndakupedzesa ndichiti Wana mai idai warume wenyu chaiwo chaiwo. Wana baba ngatidei madzimai edu chaiwo chaiwo. Amen. Kuti tundebvu nebvudzi zvikure zvakanaka. Kana tisina zvinhu izvozvo hatigone kurarama nokuti zvakaiswa naMwari mukati menyika kuti tiite dzimba saka dzimba idzodzo idzo ngatiite sebhande nebhurukwa kuti zvitinakire mashoko angu ndaakusiyira bishop pangu ndazunza ndapedza chasara kuti ndikufidhe zvine simba mukati umu ukodzwe nerudo rwandichakupa mukati umu ini nemaprista angu ini nabhishopi wangu nana mai ruwadzano mama mabhatani avo emabhurauzi aya tinenge tirimo mukati amen

Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gare kuna na mayuko. Amen. Ugarei kuna na baba. Ugarei vasikana. Vakomana rugare. Vanoda Mwari amen. Amen. Tinofara nhasi kusanganiswa pano tiri pamweya zvese zvese nepanyama yacho amen. Tanga tichizvishuwa kwazvo negore rese kuti zuva rakafanana nanhasiri tichariwana here amen but nokuda kwamwari nepfungwa dzavo nokuronga kwavo nokutendera kwavo nhasi tiri pamwe chete tiri kuonana amen tose tichifara pasina ari kurwara amen saka izvo zvatofanira kuti titende mwari nokuda kwokuti chipo chikuru ichocho ameni vakawanda vatoshaya mukana wanhasi kuti vasvikire pano nokuda kwokuti satani abata pamusoro penyama yake ameni asi isi tose takatenderwa kubva kune vakatanga basa kubva parakatangira kusvikira patiri nhasi tinofanira kuti tingopa chipo chokuti aiwa mwari vakanaka nokuti vaita kuti vandinzvengese pakutukwa vaita kuti vandinzvengese futi zvakare pakuedzwa vaita futi kuti vandinzvengese futi zvakare pakunzi ndipomerwe mhosva yokuti pane zvawaita but iwo usiriwe ameni ugare vapostori zvokuti chero zuva racho richizosvika unozoti ah musi uyu ndanga pakereke ndiri pakati pakati amen ah chero mukadzi mukoti tema munotoziva kuti ine zati ako ari kupi wobva waona chechi yese iri kuya mukoti iti no munhu takanga tinaye nenguva dzakati amen rugare vapostori saka zvinhu izvo zvinoda kuti ndizvitende zvizhinji nebasa rese riri kubatwa pamusoro penzvimbo ino asi une munyama iwewe unoshora pamusoro pebasa riri kubatwa pano nokuti harisati rapinda mukati mauri hausati waziva chawakatendeukira hausati waziva futi zvakare chawakauyira futi papi pano hausati waziva futi chawakatsvagira mari yebhasi kuti ungofuti uri papi uri pano ndosaka uri kushora ndosaka uri kutuka saka hakusi kuda kwako amen ndati chibvisa mweya wakaipa uisa mweya wakanaka mwari wokudenga vatiitire zvakanaka amen handina manzwi kana mashoko akanyaya kukurisisa asi ndasimukira kuti nditende mwari kubvisa mukati menzvimbo yajesu kusvika tasvika mukati menzvimbo ina yemozambique nyama nemweya zvichinge zviri pamwe chete asi taingokuwara bedzi inzara nekuti chekudya panga pasina amene zvimwe dzenguru mwari vanga vachiti ndonguva yekuti utsanye because manyaya kudya stereki vana vakuchekuzi amen vanhu vese vakabva hanzi kubva nezuro kusvika nhasi vanhu vakutodya zuva rakutodoka ndo mutsanyo wacho ka amen saka ndikuti ndimwari vakaita sei ndimwari vakanaka ameni amen amen saka ndinofanira kuti ndifare straight nekuti chimwe nachimwe chine nguva yacho yachakatarirwa namwari amen saka zuva ratiri nhasi ndiri kurufananidza sebhekidhe rako rokubereka kwako nokuti haubereki kaviri asi unobereka kamwe chete amen saka pagore retinaro nhasi ndo mwedzi unowu wetiri kunzi tichiita mutambo wependakosti kamwe chete noti kaviri rugare vana vamwari saka ndino kuti zvizvina zvavanga vari mai vakanga vakazvitakura rasvika zuva renyu rekuti tanga tichikutambudzai mazuva ese taakuda kuti tichibuda mukati mamuri tichizvimirirawo chega amen zvino kuti chibuda mukati mauri mudikangu kati uzozvimirira wega zvakuchida kuti uchigadzirisa kuti iwe wega pachako pawakamira nepouri kufamba nezvese zvouri kuita wagadzirira here kugamushira muenzi ameni ameni ugarei vapostori nokuti muenzi wandakatasa kuti ndimugamuchira handisangani naye mazuva ese ndinosangana naye kamwe chete pagore saka ndikangomupotsa muenzi iyeipo kamwe chete pagore ipapapa zvinondidzekwa kuti ndine zvinhu zvakawandisisa

wawanga usina wanga uchida kuti upiwe murume wawanga usina amen asi watadza kugamuchira chakanaka nechikonzero chekuti wasvika pano ungati matambudziko kana tichigumbu chabva nacho kumba ngachimbogara chiri mukati mendiri ndidzotafuti nacho ugare saka ndiri kuti mudikamwe kana wauya kana wakanga kana wakauya usina kunyasa udza kuti apa handisati ndaibva nzvimbo yawasvika inei unofanira kuti uibve kudzokera futi zvakare uchinge wakabata chakanaka mukati mekurama kweupenyu wako amen ndosaka ndati chimwe nachimwe chine nguva yacho yachakatarirwa namwari ugari vana mwari vanoda mwari amen saka zuva ranhasi ndiri kuti hama mudikangu tasahwa nenguva pfupi pfupi yokuti ndisangane nechakanaka asi kuti nenguva yandasangana yandasarurwa nayo ndaakuchifanirwa kuti ndichizvibvunza ndege kwete kuti ubvunza ari pasaidi pako chizvibvunza wega kuti chinofanira kuti chipinde mukati mendiri ko chinofanirwa kunge chichitosvika pakachena here ameni ameni saka ndiri kuti hama mudikangu pasarudzo yako chirege dzakushaiwa anza nechikonzero chekuti mubashayo anza uchawedzera gumi pasana kuwedzera pamusoro pazvimwe zvinhu zvagara zviri papi zvagara zviripo amen vanoda mwari amen zuva ratiri nhasi izuva rokuti ndigone kuti ndigare chakanaka kuti ndigone kutiona mweya mutsvene wamwari uchidururwa vanhu vese vachinge vakaungana asi kuti mweya wamwari uchidururwa pauri pawakagara ipapo chizvibvunza kuti hauna chigugu here kati hauna godo here nechikonzero chekuti maminetsi asaraiwa nechigumbu chaunenge wakatakura zvinotidza kwekuti hazvichafambidzana amen vanoda mwari amen vana baba ngati nguva yatasarirwa nayo nenguva yatava nayo tava pakona so saka zvava kuinda nokuti kuzvibvunza kuti mukati memwoyo wako kuti ndizopinda mukati memba nayoyo

tiri kuti chiziva kuti mwari ivo vanofanira kuti vatonge nyama yako nokugara mukati menyama yacho verenga nhano dzako ugoverenga futi manzwi ako unotaura kubva zuva richibuda kusvika zuva richidoka kuti akakodzera neakanaka kuti utambire chakanaka ndirako ndo unofanira kuti ugare navo kwenguva dzese amen vanoda mwari amen vanofarira mwari amen saka ndiri kuti ava ndati ndinofarasiteri kukusangana nemi vana vamwari mabva nzvimbo dzakasiyana siyana mungasvikira pamusoro penzvimbo ino mukakunda nzvimbo ino zvinodudzira kwakuti wese abva nzvimbo yake yaabva akasvika pamusoro penzvimbo ino ndo zvinoita kuti akangotsika bedzi makomborero ndo akangotsika amene paanongorara pese anenge akangorara anenge akangorarira makomborero paachadya futi zvakare anenge achingodya futi zvakare machi nechikonzero chokuti nzvimbo ino yeuri itsvene asi iri kunzi chibvisa bhutsu dzako chibvisa zvise zvinonetsa kuti nzvimbo sinzi nzvimbo yauri kana chinga iri tsvene zvichena zvacho zvikwanise kuchigara zvikwanise kuti chigare pamusoro penyama yako amen ugare vapostori vanoda mwari amen vanofarira mwari amen
Tichaverenga magwaro kubva kuna Mabasa aVapostori chitsauko chetatu chitsauko chepiri kubva pandima yemakumi mana nenhatu. Musoro weshoko uripo unoti mugariro waiita vaKristu vokutanga. Zvinodudzaka kuti tiri kungoramba tichingodzokera pachinhu chimwe chete kuti tiitirwe zvakanaka ngatidzokerei pekutanga. Amen. Amen. Ugare. Amen.
Zvinodudza kuti pekutanga apa panga pane huchi hwakanga hwanga huripo. saka uchi iwowo uchi iwowo tinofanira kuti tidzokere naho pakutanga iwowo tinofanira kuti tigadzirire nechikonzo kuti takanga takamborasika asi nokurasika kwatanga takaita taakuti tisori kuna mwari nekuda kuti sori kune munhu wese watakatadzira kuti tikwanise kudzokera pakutanga amen, amen. amen.
Pa43 vose vakawirwa nokutya uye zvishamiso nezviratidzo zvizhinji zvakaitwa nemuapostora
ameni ameni vazhinji zhinji vakatoshamisika kuti a ah, hazvi kushamisi kuti kana uchingabva pano unasvikirwa ubva wati uchingadzokera kwawabva wondaitirwa chakanaka kwazvo mukati mekurama kweupenyu hwako tirekedza kushamisika nechikonzero chokuti chakabva papi Pana pawakati.
Amen.
Amen.
Vose vaitenda vaigara pamwe chete zvinhu zvavo zviri zvavo vose. Saka zvinodudzira kwokuti tese zvatakaungana panapa tiri kuita chinhu chimwe chete. Zvinhu zvese zvatiri kukumbirana zvatiri kuchema kana kuti nokufunga kwatiri kuita pano ndokumwe chete. Amen. Amen. Ndapachizore dandemai vazopata vazvikanzi ah pane ane chaanacho. Amen. Amen. Sewaita zambirika munyemba pane vamwewe. Zvibvudzeo kuti nzvimbo yepa- vanhu vaka- vanhu vakatonesa akapfeka zvichena apa. saka cho- chibvisa chiri muhomwe mako urase Wozochi- wozo- wozondochitora kana uchinge waita sei wabva pano amen dzimwe dzenguri kana ungada ndokuti ubve nemakomborere pano kana ukangoramba unacho muhomwe dzako ndomakomborere ako iwowo uchabva nawo pano kana uchinge wasvika kana kumba kwako uchasiyira mudzimai wako nokuti unokwashaka kuziva Amen. Amen.
Pa 45 vaitengesa zvavaiva nazvo nezvinhu zvavo vachizvigolera vose munhu achipiwa zvaange asina
ugare vapostori hanzi kune vaitotengesa vakatogorwa zvimwe zvinhu zvavanga vasina amen vamwe vaitofamba nokuda kwokutenda kwavo atenda wese kuti asvika pano pakakarwe achapihwa chinhu chaasina uchabva nacho amene asi kana usina kutenda uchangoramba wakamira pazvimwechete amene ichakufananidza sambira yakangonamirwa bedzi kabundu kokungoti chero ingada kuti izvikwenye chero ingada kuti iite sei inongomhanyira mubako chete Rugare. Ko mubako munaniko? Iri kuzama kuti izvibatsire. Rugare vapostori. Amen. Saka ndiri kuti pano apa ayo hama mudiki angu pari kunzi iwo zvifananidzo samombe. Akamhanya nenguva ichinge iri panga ndotora miswe yekuti chero pane chinhu chinenge chanetsa anongotora muswe wake obva asvinova. Haachaende panext door kuti no ndibatsirewo nekuti konzo chekuti pane chandinoda kuti ndibvise izvi. Amen. Saka ndiri kuti hama mudiki anshoko guru ndokuti musina imose. ndeyekuti chigarai makagadzirira nokuti hamusi kuziva kuti chakanaka chiri kusvika nguvai amen ugarei vapostora ugarei vana vamwari tiri kuti amambudika mushoko ndova kuti ndikusendera kuti chigamuchira kupona nokuti kupona dzimwe dzenguva kana ukatasira kuti kana ndikangandama ndaaati pamwe ndapona aiwa dzimwe dzimwe dzimwe dzengu uri kupona kwako kuri pashoko amen enda pashoko pacho chiregedza kuti kana ndikaparadzirwa nababa afaunda ndokuva ndichatopona ah, zambuko rako riri pana baba muprista saka ndatibatisisa kana uchinge wasvika pamusoro penzvimbo inoi kuitira kuti pana zvese zvichaitwa pasava nechimwe chete chichakupfuura kana kukujamba kana kubvunza kuti ari panext pako kuti banzi